Youtube Mirasym kanaly.
Eýran diýilýän alty müň ýyl mundan öňem Eýrany Persiýa diýip döwlet bar. Şondan bärem patyşalyk nesilme-nesil geçip gelýär. Ýetmiş millionam adamsy gadym zamandaram bar eken şuň. Güýçli döwlet da agressiwni döwlet, uly döwlet. Onsoň biz oň bilen urşup ýerimizi alybilmeris, şoň üçin gideliň diýip müň gyşlaga barypdyrlar-da, Gyzylgaýaň gapdalynda Tek atamyzyň mazary bar, Ärsary baba bilen arasy, aý, otuz kilometrmi nämemi, şuňňalak. Arasy ikisiniň arasy daşam däl. Şo taýyk şoň mazaryna barypdyrys, çagyl, tüwer obalaryny tutunypdyrlar, bütin ýaýrap oturypdyrlar şo ýerde. Şeý diýip şom gonamçylygyň töwereginde oturypdyrlar. Onsoň şo ýerik oturyp, baş oturanlaryndan yzlarynda Şirgazy han dogrudanam dünýeden gaýdypdyr. Onuň Ilbars hanam ýerine geçipdir. Ol adamam bir üýtgeşik bir däli-kakul adam eken diýýä. Bir dyny düşünjesem ýaman güýçli boldy diýýä. Aý bir zalymlygy bar diýýä-dä, bir zalymlygy bar diýýä. Şoňa galyp han şu şu ýerden giden tekeler nirik gitdi? Salgyt şolar näme üçin salgyt tölemän oturdy? Tapyň şolary. Ýörite bir giden adam gelipdir-de, şo taýda Gyzylgaýada müňguşlakda bulary tapypdyrlar-da, indi Döwletmämmet agany görensoňlar diýe, ýaňkylar bir azmly azm edibilmändirler diýe-de, ýa hanyň ýanynda oturan adam, wekil bolup duran adam bolansoň ondan, şuňňal diýipdir diýe, ol Döwletmämmet aga olara aýdypdyr diýe, Ynha, şu gal gelip oturdyk bolşy kalmyklar diýip bir neme bar eken şu taýda. Bularam azar ýamanyny berýär. Öňem gazaklara, ýomutlara azar berip otyr eken. Bizem geldik bol kän talaňçylyk edýärler. Şu wagt size salgyt töläýsek, biz ýaşamaga mümkinçiligem boljak däl. Şu ýyl ötgi goýuň, täze ýyl şuny birikdirip bereli diýip, hat ýazyp, dilhaty ýazyp, möhürläp, elle hat berip ugradypdyr diýýär yzyna. Onsoň, Indi oturypdyrlar şo ýerde şeý diýip welin, bu kalmyklar azar ýamanyny berýämişin-dä. Bu gazaga, ýomuda, onsoň biziňkileňňe baranyny bilip, mal-garalaryny talap. Onsoň olar kalmyklar diýýänler mongollardan galanlar diýipdir biziňkiler oňa. Galmyklar. Mongolyň goşunyndan galmyklar. Oruslar orslar olar kalbyka diýip özüçe at dakyp durdy millet bolup galaýypdyr olar. Ony uruşgan millet bolansoň orta aziýaň halkynyň öňüne galkan edip goýupdyrlar kalmyklary. Orsuň raýatyny beripdir e ellerinde zatborly tüpeňleri bar bäş sany adam eli bäş atarly gelip diýe giden adamyň gyryp malyny äkidip dur diýede bir zalym alym öňden mongolyň adamlary da mongollar Şo taýda Ärsary baba bilen Teke babanyň arasynda Kalmyk ýoly diýip ýolam bar eken. Şu wagt hany Kalmyk ýoly diýip görkezýärler. Şolar şu atly gaýdyp biziňkileri talap duran şeýdip. Ondan her gezek bular üýşüp, çozup gelýärmişinler welin, biziňkiler ondan şu wagt on müň goşun diýä, Keýmiriň zamanasynda on müň goşuny rewlýar goşuny ýaly edip saklap bilipdirler. Soň hötdesinden gelmeseň bolanak diýerdi. Ondan aňyrdan köp goşun gelýärmişin welin, her gezek Goşun uruşmaka pälwan ruş durýar ekenler. Onuň Keýmir serdar on dokuz ýaşlarynda eken şo wagt. Boýy iki metr töwerek boýy bar ekeni. Bir daýaw adam eken-dä. At diýýä ýapy ýokaryk çykyp barýaka diýýä. Agramy agyr bolansoň diýýä aýagy büzüwüňden aýagyny aýryp diýýä atyna şeýtdirip kömek edip ýöräp bilýär eken diýýä atyň üstünde otyrka diýýä. Şoň gal daýaw adam ekeni ýa-da bir görmegeý adam ekeni ýa özem bir diýä bir tyz pähim ýaman ýa bir gahar gelmeýän adam diýä ýaman bir hili sowukganlylyk bile çözüp bilýän adam şu ýaşlygyndan diýä. Onuň iki tarapdan pälwan uruşdyrýamyşynlar welin her gezek kemri çykarýamyşynlarda orta çykarýamyşynlar weli ýaňky kalmyklaň pälwany ýeňýä diýä. Kemri ondan şondan bu kemri serdar bolup adygyp başlapdyr.